Gyzykly söhbetdeşlik. Sungat äleminiň ýaşajyk ýyldyzy. Jelil we Mätden gyzykly sahna arkalary. Siz nädip bilýäňiz-aý klip düşürilýänini? Parahat Pürjäýew Aşgabat agşamlarynda. Interwýu aljak bolýar, ýör onda içine girýär.
Hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýekşenbe sowgadynda.
Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowgadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň.
Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yza galdyrdy. Geçen hepde sungat äleminde näme täzelikler bolduka? Reňkli hepdäň başyny Resul Sahadow bilen başlaýas. Resul Sahadow, Üýtgedim aýdymy!

Indi bolsa gyzykly soraglar hem-de sahnarkalar bilen dowam etýäs.
Geçen günlerimizde ýaş ýyldyzlarymyzdan biri boljak Resul Sahadowyň täze işiniň sahna arkasyna myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra ýaş ýyldyzymyz bilen biraz gürrüňdeşlik gurnadyk we şeýle sowallary berdik, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Bu günler üç sany arap aýdymy cover edýäs. Türkmen bilen garyşdyryp nesip bolsa gowy zatlar bolar diýip umyt edýäs ýakynda görkezeriz. Ýadyňyzda bolsa TikTok platformasynda ýakynda size nähili aýdym çykarmalygyny görkezjek diýipdiňiz. Bu barada nämeler aýtmak isleýäňiz? Kän wagtda iki ýyl diýip söz beripdimdä şoň bir ýylyň paşti ýarsyndan-a gowragy geçdi. Ýene bir ýarym ýyldan görersiňiz. Ýyldyzyňyz näme? Terezi. A siz goroskoplar ynanýaňyzmy? Ýok.
Siz özüňizi talantly diýip pikir edýäňizmi?
Halk kesgitlese gowy bolarmyka diýýän. A onda özüňizi üç söz bilen aýdyp bilersiňizmi? Ýalta, ýuka ýürekli. Näme diýsemka? Ha, şadyýan. Siz barada bir kino düşürilen bolsa, ady näme bolardy? Arzuw.
Sebäp?
Kiçilikden bäri, aý, dört ýaşymdan gowrak Aleksandr Rybak. Öň Ýewrowideniýede skripka çalýardy. Şoňa görüp arzuw edip, şon ýaly derejelere, sepgitlere ýetmek üçin şu günlere ýuwaşlyk bilen geldik. Nesip bolsa, has ýokarrak işler ederini umyt edýän. Şoň üçin arzuw bolady. Iň gowy görýän baýramçylygyňyz näme? Täze ýyl. Wiý, ýok, Oraza. Täze ýyl hem gowy, ýöne Oraza has Bir maşgala hemişe jemlenýär, bir wagt ýigişilýär. Irden turup näme etmegi halaýaňyz? Ir bilen turup bilseň diýsene. Irden tursam ýagny gowja plotnyj zawtryk. Ondan käwagt minus zat diňläp aýdymym heň goşgy düzýän. Aýdymyňyzyň sözlerini özüňiz ýazýaňyzmy? Hawa, özüm ýazýan. Ýagny kömekleşýän oglanlar bar. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bul aýdym bilen klip barada aýtsam, arapça aslynda aýtmany öňem gowy görýän. Şoň üçin dogry we dürs ýerine ýetirendir diýip umyt edýän. A ideýany nirden aldyňyz? Klipçi Artek Production ideýa oklady orta. Öň diňläp ýören aýdymym. Içinde bir iki sanak bilýänimem bar, ony kakras cover edip bir diňe awtorskiý däl, daş ýurt aýdymlarynam aýdalydyp şeýle karara geldik. we şeýleräk klip çykardyk. Nesip bolsa ýakyn günlerde. Söhbetdeşligiňiz üçin köp köp minnetdar. Sag boluň gowy işler edýäňiz. Şonam aýdasym gelýär öňden bäri. Birinji Murat Öwezden bäri görüp gelýän. Nesip bolsa täze talantlar ýüze çykar diýip umyt edýän. Galanam ugruna bolsun.
Geçen günlerimizde Jelil we Mädiň Bro aýdymynyň sahna arkasyna myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra ýyldyzlarymyz bilen gyzykly söhbetdeşlik gurnadyk we şeýle sowallar berdik, Iň ýigrenýän soragyňyz näme? Eý meňkä bara.
Täzelik edeňokmy aýdýarda şo.
Heý mena nişde kellä berin. Näme? Aýlygyň näçe diýseler bolanda. Sizi haýsy kino has köp güldürdi? Ýagşyň purkorlary hoş maňada. Mä edil o diýiljekka e ýadyma düşenok soňky gören kinonym soňky döwür. Iň halaýan iýmişiňiz näme?
Hiç sorag bilen hop aýdyň.
Taýyndan man geldim da. Menä näme? Gawun garpyz gowy. Elimden ýendi. Şol bilen gawun garpyz. Kommentariýa okaýaňyzmy? Aý käwagt okaýan menä. Günüň dowamynda ortaça näçe rek kommentariýa okaýaňyz? Aý öňden çykanyny okaýan. Bäş alty okaýandyň. Aý mok känem bolýa kä wagt gyzyk bolan wagty hemmesinem üç ýüz näçe sanyny okaýan wagtym bolýar. Aý şu täze zat goýuňda başda okalýa. Komentar okalýa özüňe degişli bolsa. Ortaça näçe komentar okaýaňyz? Aý ony sanap bolýamy? Öňe bolşuna görä. Iň gowy görýän aktýoryňyz kim? Matthew McConaughey.
Soňky gezek haýsy kinosyny gördüňiz?

Geçen günlerimizde Parahat Pürjäýewe Aşgabat agşamlarynda şeýle gabat geldik. Aýdym ýazmana geldiňizmi? Hawa, hawa.
Interwýu aljaklar, ýöremde içine girýärin.
Ýyldyzymyz bilen gyzykly söhbetdeşlikde şeýle sowallary berdik. Ýakynda sizden nähili täzeliklere garaşmaly? Ýakynda nesip bolsa, ine Didar jan bar. Didar bilen duet bar. Nesip bolsa, gowy bir täzelik bolar diýip, inşallah. Allah janan dileýär. Meniňki aýdymňyzyň klibini näme üçin çykarmadyňyz?
Öz aýdymyň gowy gitdi, tiktokda zatda-da gowy kabul etdiler zat diýip arkaýynlyk bol diňe. Arkaýyn boldumda soňam şoňa klip etseň üstüne goşant goşjakdygyna kelle düşünýäremde ýaltalyk etdimi näme ozal. Wobşem şony etmedikde galdy. Günlük tertibiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Günlük tertibim ir bilenjik Gabyr düşdä turýan. Ondan soň näme üçin ýa studio, onuň agşam toý bolsa toý. Belli bir günüme tertip goýup, sagatlap ýören oglan däl. Kontaktyňyzda iň üýtgeşik atly ýazylany kim? Ekeni o.
Situasiýa görä ýazýan. Adamyň adyny ýat tutup, ýat tutup bilemok aga. Ondan situasiýa görä, mysal üçin şu gün studioda duşduk mine, mysal üçin bir didar ýaly bir oglan geldi-de, agam men şu pylan iş edýän, Onnoň tanyşdygymyz bordy, ary nomeryny belläp goýdy-a, boldy diýýän, adymam Orazdyr zat diýýä ol. Hä, bolýa, Oraz studiýa gelen tanşan oglanym zatdyp şony alyp tut temasyny ýazyp goýýan şony ýadyma düşürýän. Didar Gutly.
Siz hakynda bilmeýän bir zadymyzy aýdyp bilersiňizmi? Kän ol oglan ýöne aýdyp bolar, aýdyp bolar, meň hakynda hemme. Seňem bilmeýäniňi halkyňam bilmeýän zady meň aslynda pažarnik bolmalydygymy bilýärdiňmi? Bileň wagtyň gerek, aslynda men pažarnik bolmalydym. Ot söndüriji. Bir kinoda artist bolup oýnamaly bolsaňyz, haýsy kinoň, haýsy artistiniň keşbini ýerine ýetirmek islärdiňiz? Köp kinoda men artist bolup oýnadym. Täze ki filmlerinde oýnadym. Ýöne Şahrukhanyň ýerinde oýnardym. Real Şahrukhanyň nemesinde. Şoň her bir alyp barýan roluny oýnap şo höwes etdirýä daşda. Görünmeýän bolsaňyz, näme edip görmek islärdiňiz? Görünmeýän bolsam. Görünmeýän bolsam, men hakda näme gep edýäler hemme tanşlarymyň ýanyna baryp diňlärdim, görerdim. Geçmişe ýa-da gelejege gidip bilýän bolsaňyz, haýsy ýyla gidip görmek islärdiňiz? Gelejegem meň üçin gyzyklydyr welin, gelejegimiň näme bolýanyny Allajan bilýändir diňe. Ýöne Geçmişe gitmeli bolsa, taryha gitmeli bolan bolsa, kakamyň bar günlerine gidip, kakam bilen birje görüşip, sagbollaşyp, gujaklaşaryn. Ertirlikde nämäni iýmäni gowarýaňyz?
Dogrusy, sosiska, gaýnadylan, gaýnadylan ýumurtga gowy. Haýsy pasyly has gowarýaňyz? Gyşy.
Garlyk, hä. Garlykda-da oglanlar bilen üýşüp, mangal ýakyp oturýaň-a. Şol meni hemişe ýüregimde gowy biçitleýän ýaly galdyrýar. Şonuň üçin gowy görýän gyşy.
Geçen günlerimizde Amanguly Mämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda Arkadagyň säheri atly halkara kinofestiwalyň açylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň gyzykly pursatlary ýaýlymda siz üçin. filminde rol alan, şeýle hem dünýä belli aktýor Edward Montaut dabarada şeýle garşylandy.

Döwletjan Ýagşymyradow hem ol ýerdedi. Ussat türkmen türgeni, dünýäde meşhur Döwletjan Ýagşymyradowam bar.
Su. Salam.
Dabarada fransuz aktýory Edward Montot bilen söhbetdeşlikde ýurdumyz barada soradyk. Oh, yeah. The same thing that I just Elbetde, ýaňy hem aýdyşym ýaly, bu ýerleri janly şekilde görmek diýseň üýtgeşik duýgy. Edil ýaňy hem aýdyp geçişim ýaly, men bu ýerlerde bolmagy maslahat berýärin. Men şu ýerlerde bolanlygyma diýseň buýsanýaryn. Dabaraň dowamynda Burak Özçiwit öz çykyşynda şeýle sözleri aýtdy. Herkese merhaba.

Ýaýlymymyzyň bu gezekki sany hem şundan ybarat.